Tamam. Belê. Hûn te bi xêr hatine. Ser seran ser çavan rahatine. Mamoste tu jî bi xêr hatî. Bernama me ya îro li ser pirtûka meseleyekê girîng ya Elîzer Ben Yehuda ye. Ev nêzî çend mehan bû me navber dabû bernameyên xwe ji ber bêhnvedana havînê. Me vê hefte dest bi bernameyên xwe kir dîsa. Dikarî erkê bigirî. Binê çayê bigire bira deng dene. Vê hefte me dîsa dest pê kir xwe diheskê em bi navê Xwedayê Kurdistanê dest pê bikin. Pêşî dixwazim helbet on mamoste Fexriya nas dikim dîsa jî dixwazim bin me nasîn. Mamoste Fexriya ji Dêrika Mêrdînê ye. Li zanîngeha ODTUYê beşa dîrokê xwendiye. Li Zanîngeha Dîcleyê beşa Sosyolojiyê û li Zanîngeha Artûkleyê beşa Ziman û Edebiyata Kurdî de master kiriye. Bîst û yek sal e bi karê wergeriyê re mijûl e. Gelek wergerên wî henin ji bo Tirkî, Kurdî û niha jî tenê li ser wergerên Kurdî xebatên xwe didomîne. Ji sala du hezar û bîst du hezar û çaran vir ve jî ji bo kovara Zarema dixevite. Ne şaş min şonzdeh hejmar derketiye ji kovara Zarema. Gelek berhemên wî henin. Ez dixwazim tenê navê çend berheman bînim ziman û bi taybetî berhemên wî yên li ser cihûyan gelek girîng in, gelek taybet in. Berhemekî ya David Ben Gurion, Humanîst û Şervan wergerandiye. Biyografiya siyonîstekî sosyalîst Berl Kartz Nelson, Dewleta cihûyan ya Theodor Herzl, Golda Meir Jiyana min, Neteweperweriya femînîst, Neteweperweriya kurdî di şanoyê de ev wek berhemên wî yên vî dawiyê ne û gelek jî kêrhatî ne. Ev tenê çend berhemên wî in. Mala wî ava be ji bo kurdî bi rastî gelek xebat û keda wî zêde ye. Vê gavê em mafya xaftinê bidine mamoste. Wekî slogana pirtûkê ez dixwazim bibêjim eger zimanek me hebe em ê bibin xwedî netewe. Ev wek motoya pirtûkê derdkeve pêşiya me gelek caran wexta ku em pirtûkê dixwînin. Pirtûka me li gdor jiyana Elîzer Ben Yehuda û pratîkên wî didome. Vê cem pirsa xwina yekem ji mamoste bikim, ji bo Ben Yehuda vejandina zimanê îbranî çima girîng bû? Têkiliya ziman û Welatê çawa datinya ye? Welatê cihûyan çawa datinya ye? Kerem kê mamoste. Pir spas dikim Evîn Xan. Pêşî spasiya te dikim û malbata PCS'ê dikim helbet ku ev derfet da em îro bi hev re bin. Bi destûra te ez xwazim pêşî wê gotinê xelas bikim. Ne dewama wê lê li cihekî din jî gotinek din heye pir xweş e wek dewama wê. Eger zimanekî me hebe em ê bibin netewe. Li cihekî din jî dibêjin ku dinya nabe dostê gelekî ne netewe. Eger hûn ne netewe bin yekîtiyeke wê neteweyî tune be û di nav qada navnetewî de hûn ne aktorekî aktorek bin Dinya nabi dostê we. Lo me her du gotin hevok hev du pir xweş temam dikin. Îje te got bi Enyehûda çima dest bi vî karê rojandina îbranî kir û hemû jiyana xwe jiyana xwe piştî bîst salî hemû heta mirina xwe ji bo vê armancê terxan kir. Pêşî Ez xwezma perspektîfeke dîrokî lê binerim. Yehuda ben Yehuda kengî tê dînî hezar û heşt sed û pêncî pêncî û du. Tam ew dem demeke çawa ye he ew li Rûsya tê dinyayê helbet ew cihuyê cuyekî aşkenaz ji Rûsyayê ji bo zanîngehê bixwîn tê Parîsê. Niyeta wî ew bû ku tibbê bixwîne lê ji ber nexweşiya xwe nikane bixwîne. Piştî tê Parîsê sal wê demê dibi çi salên hezar û heşt sed û hefteyî ne. Wê demê piçek eleqa wê dîrokê hebû hûn ê zanibin ku tam dema neteperweriyê ye. Ew hemû neteperweriyên Ewropa dayî ber xwe. û bi taybetî jî ew neteweyên gelên di bin hikmê Osmanî de yek yek serî radikin. Tam dema ku Ben Yehuda li Parîsê ye Bulgar serî rakirine û têkoşîna serxwebûnê didin û her wiha Împaratorê Awusturya-Macaristan jî wisa ye. Gelê di bin hikmê wan de jî yek yek serî radikin. Yanî wisa bayekî pir xurt ê neteperweriyê heye. Ben Yehuda jî wek cihûyekî êdî wek cihûyekî ya wek hemû gelên din li çareseriya neteweya xwe difikire û çareseriyê di neteweperweriyê de dibîne. Yanî heta wê demê êdî hêdî hêdî nav cûhiyan jî ew fikrê neteweperweriyê hêdî hêdî geş dibin. Ew jî dibêjin yanî ev xelasiya me ew ew rewşa cûhiyan hûnê zanibin ji serdema navîn ve an piştî ku Surgun bûn çatî serê û hûn dizanin. Yani wê demê êdî rewşenbîrên cuya jî li dor çareseriya digerin. Yani li gor Ben Yehuda çare ew û ku cihû xwe wek netewê pênase bikin û nasnameya xwe yê netewî xwedî derkevin û Ev jî ji bo çi ye? Eger dixwazin ku em bi temamî ji nav neçi ji dîn ji holê ra nebi cihû û asîmle nebin ji holê ra nebin hebûna xwe berdewam bikin dibê pêşî axa wan hebe li ser axa xwe bijîn. û a din tişta ku wan ser wê axê bikiyek jî ziman e. Tamam baweriya wan heye lê zimanek lazim e û şo sedsala nozdemîn jî li gel bayê xurtê neteperweriyê ev dirûşme jî pir navdarî yek netewe yek ziman. Yani hemû ew gelên ku hewl didin serxwebûna xwe bi dest bixin li dor zimanekê nasnameya xwe îfade dikin. Li gel gelek tiştên din ew hêmana sereke ziman e. Di vê kitêbê de ew nivîsa yekemîn a Ben Yehuda bi xwe ye. Ez vê hertim hez dikim bêhêz bikim ku ev ya nivîsa herî muhîm a vê kitêbê nivîsa Ben Yehuda bi xwe ye. Hemû nivîsê din jî pir nivîsê pir ciddî ne. Yani her her yek meselê ji aliyekê ji perspektîfekê dinirxîne lê nivîsa Ben Yehuda pir girîng bi taybetî ji bo me a herî girîng bi ya min nivîsa wî bi xwe ye. Nivîsa wî bi rastî em her çiqas wek aktîvîstekî zimên nas dikin jî dinivîse tu zêde behsa zimên tunê ye. Em pir armanceke zelal tunê îşte em îbranî zimanê îbranî vejînin. Pêşî tişta ku ew di wê nivîsê de derdixip pêş fikranê teperweriyê bi xwe ye. Ha di wê navê de hîn peyva siyonîzmê neketî rewacê. Yanî wek têgeheke polîtîk siyonîzmîn tune ye. Ew fikra neteperweriyê diparêze. Û di vê navê de bawer dikim hûn piranî Theodor Herz nas dikin ew dewleta cûyan nas dikin. Ew tê formuleke ew riya dewletbûnê vedike ji bo cûya yan wê ya fikra siyonîzmê bawayekî modern formule dike û bingeha dewletekê datîne Biriya kongrê û biya ew we kitêb xwendibe ew Wek teoriya avakirina dewleta cumhuriyê. Erê teoriya heta yani çikî jî yani ew riya dewletê ava dike yani hin saziyên girîng wê çawa bê ava kirin yani ew dewletê bi xwe jî fikra dewletê formule dike. Û ji xwe dîskûra herî xurt a Theodor Herz jî ew ku cihû vegerin Filistînê. Di vî warî de Ben Yehuda li pêş bêriya Theodor Herzl ya dibêje yan di vê nivîsê de fikra wî ew e ku ji bo cihû bibin netewe ji axek lazim e. Axek lazim e ew ax jî ku dere Filîstîn e helbet. Divê em welatê xwe ji nû bi dest bixin û Yani wexta biçin welatê xwe jî cihû wê ji çar aliyê dinyayê werin û bi zimanê cûr bi cûr wê werin. Tişta ku wan li wir ser wê axê bikin ku bi hev re bidin bistîn bijîn zimanekî zimanek lazim e û ev ziman jî ji zimanê wan û wê bav û kalê wan û zimanê ku sê hezar û pêsîd sal e hî ser xwe mayî ew jî ew e. îbranî helbet. Yanê li vir dixwazim vê bêjim yanê ew fikra çita ku kir ku ew fikra armanca wî bi ser keve ew bi neteperweriyê armanca xwe îfade kir. Yanê ne ku yanê zimanê bav û kalê kam be ya vê jî ne. Na ji bo çi? Ji bo em bibin netewe. û paşê Belkî paşê jî em qal kirin ama aniha jî belkî çêtir be. Paşê ew piştî salên bi taybetî destpêka sed sala bîstemîn û piştî hevda Deklarasyona Balfour ew bi girseyî awakî girseyî cihû tên Fîlîstînê û hemû jî bi hestên netewî tên û pirayên vana siyonîst in. Siyonîst çi ye? Neteweperwerîn cihû ne û Armanc ew e ku li Filistînê civaka cihoyan ji nû vejînin û dewletekê ava bikin. Bi saya wan neteperwerên ku hatin Filistînê ji xwe ew digihêje armanca xwe. Yani eger ew ziman wek alaveke dewletbûnê, alava netewebûnê Natiba îfadekirin, bûya wê natiba formûlekirin. Yanî ziman bi tenê serê xwe çima bêwejandin ya jî çima bêwejandin? Di vir de mamoste mesela tiştek ku li ba me peyda dibe, pirsa ku peyda dibe yanî avakerê vî teoriyê Elîzer Ben Yehuda ye yan beriya Elîzer Ben Yehuda kesek li ser ziman xebatek kiriye yanî çima em bijin Elîzer Ben Yehuda derketiye pêş Xebatek bi vî rengî hebe yan? Ya beriya wî hin kesan ev gotine yani behsa vejandina zimanê îbranî kirine lê bawayekî kesî viya ji xwe nekirî kar ji xwe nekirî derdek ya êkî pêşî bawayekî pir cidî li ser vê mesele sekinî ye êdî ez erbenya Huda ye û êkî û hemû jiyana wî jî wek aktîvîstekî vî zimanî derbas bûye. Lo me ew pir derdikevt pêş. Yana na mesele ne zilamek û zimanek yan tenê zilamekî zimanek nevejandî helbet. Yan wê gelê cihû û bi taybetî siyonîst. Siyonîstan bi xwe ew ziman bi hev re vejandin. Yan ew fikra netewbûnê tune bûye, ew fikra dewletbûnê tune bûye, vegera Filîstînê tune bûye. Yanî ev jî wê bi ser neke ta îhtimalek pir mezin. Ji xwe ew bi xwe jî zimên wisa îfade dike. Ziman alava vejandina dewletbûnê ye ya jî bihevrebûnê ye. Avakirina civakeke li Filîstînê ye. Ziman tenê alavaya vê ya ye. Yanî ziman tenê bi serê xwe ne armanc e. Ziman alava dewletbûnê ye. Û loma jî ji xwe Tam panzdeh şanzdeh sal piştî wî Theodor Herz dewleta cûhîyan dinivîsîne û ji xwe êdî dewletbûn dibe projeyeke pir ciddî û ew siyonîstên siyonîst bi awayeke pir ciddî dest bi ew avakirina durustkirina dewletbûnê dikin û ziman jî tevî dibe alaveke girîng ji bo wan. Xebatên Elizer mesela tam wayekî razber yanî çi bûne li Ewropayê beriya ku biçe yanî mesela komîte ava kiriye yan jî dezgeh ava kiriye di van waran de belê. Ha ew tiştên ku Şênber tu dibêjî li Ewropayê tiştek kiriye. Na li Ewropayê tiştek nekiriye. Li Ewropayê ji xwe dema vê nivîsê dinivîsîne meseleyeke girîng bîst û yek salî ye. Xwendekarekî çûye Parîsê û hîn bîst û yek salî yan ev jî tiştekî pir girîng e. Ev nivîseke ewqas girîng û nivîseke pir zelal e bi rastî yanî armanca wê pir zelal e. û ew diyar e ku êdî ew wê jiyana xwe çawa derbas bike ya nivîseke pir bi rêk û pêk e. Vê nivîsê dinivîsîne û heftê heşt du heftê nehat vê nivîsê dinivîsîne rojnameyeke îbranî li Vîyenayê derdikeve lûr diweşîne du sal piştî wê koçî Filistînê dike û paşê hemû jiyana wî lûr derbas dibe tenê Ew dema şerê yekemîn çar sala li Amerîkayê dijî li New Yorkê. Ew jî mecbûrî diçi wê derê. Wekî din hemû heyata jiyana wî êdî li Filîstînê derbas dibe. Di vir de pirsekî dîsa derdkeve pêşiya me. Gelo Elîzer Ben Yehuda zimanekî mirî zindî kir yan jixwe ev ziman ji aliyê civakê ve Dihate bikaranîn yan jî di ku de dihate bikaranîn. Çimkî pirsek wiha jî tê mesela ew zimanên gelek zimanên di dîrokê de mirî ne henin yanî ger îbranî jî îbranî jî mesela mirî be çawa hatiye zindîkirin û ev ziman mirî bû yan na yanî di nava civakê de bikaranîna wî bi çawayî bû. Ji xwe derdî wî bikaranîna zimên di nav civakê de ye. Armanca wî ew e. Zimanê mirî helbet pênaseyeke şaş e. Berê heta vê kitêbê me em wisa dipeyî me digot niv zimanekî mirî vejandî falan. Na îbranî ne zimanekî mirî ye. Tenê di axaftinê de nayê bikaranîn. Ya na na ya beriya her tiştî Hûn dizanin zimanê wan Tewradê ye. Tevî Tewradê gelek kitêbê wan din hene. Lîteratûreke pir fire heye. Lîteratûreke wana olî heye. Ev hemû bi îbranî ne. O kesên oldar qet hîç nebe li kenîşteyê ev ziman tê xwendin. Duayê wan, îbadetê wan hemû bi îbranî ne. Keza bilî ji bilî wê bi taybetî jî Kurik, Kurik hîn çar pênc salî ne bêrî ku dest dewleta mektebên din bikin diçin dibistanê dibistanê wan hene ew navê hederê heder jî manya wê odeyê yanî mamosteyek odeyek mala xwe dike dibistan ew xwendekarê wê taxê diçin wê derê ji wî ders digirin. Yan hemû kurik pirraniya kurikan diçin ew qet ne bi alfabeyê hîn dibin li gor jî li bûna zarokî te qet ne bi alfabeyê hîn dibin dizanin tiştna bixwînin tiştna dizanin duaya dîroka cihûya dizanin paşê ê ku pir jîr bin û dixwazin di qada olî de karîyer bikin diçin Yeşîva ye. Yeşîva jî ew mektebê wan hîn bilindtir e. Yanî eke dixwazin hîn bêtir xwe pêş bixin diçin Yeşîva ye. Yanî zimanê Yeşîvayê jî zimanê hederê jî yek. A din bi rastî min min nizanîbû yanî li Ewropayê an jî li Rûsyayê ew qas weşanên îbranî hene. Yani têra xwe tê xwendin. ya tenê ji bo xwendinê bi kar tîn yani na peyivin tenê. Mesela ew ben Yehuda nivîsa xwe bi îbranî nivîsandiye. Di rojnameyek îbranî diweşandiye. Ew Hin çikên din jî hene te elbet. Kovarên din, rojnameyên din hene, roman hene. Te di kitêbê cî nivîsek behsa ser edebiyata îbranîk nivîsekê ye, dûr di behsa ew romanên girîng dike. Gelek roman hene, werger hene. Mesela ez vêya hîn nû hîn bûm. Ev îsal min kitêbek wergerand ew hîn çap nebûye. Ew Kitêbek ser şairekî wan netewî heye ji bo wan pir girîng e Hayîm Nahman Biyalîk. Di vê kitêbê de ez lê rasatim rast jî pir şaş bûm. Ez ne li bende bûm ku ew qas weşanên Îbranî hebe. Misal ew di vê kitêbê de Çerniçevskî heye ew jî şairekî wan pir muhîm e. Wî bi xwe Gelek kitêb wergerandin ya ji Goethe bigire Homeros Homeros û Gilgameş bigire heta gelek berhemên klasîk klasikên dinyayê yanê ku dinya hemû pê dizanin wana hemû hatine bo îbranî hatine wergerandin. Ya ez pir şaş bam zimanekî ku ewqas bêdewlet û nayexaftin ama di xwendinê de jî ewqas tê xwendin. Ya tenê li Rûsyayê behsa bi dehan kitêb, weşanxane dibe, kovar, rojnameyê bi re tişt hene. Di nivîskî di zimanekî têra xwe zindî ye. Yani ne tenê di warê olî di, di warê sekûler di jî tê nivîsandin. Lê tenê nayaxaftin. Pir kêm kes dibêjin îşte li Orşelîmê pir kêm kes hebûne ku ê ku ji deverên cuda hatine hev du fam nakin mecbûr mane bi îbranê biaxivin. An mesela çîk Ben Yehuda li kesekî rast tê li Parîsê.

Loma dema diçi Filîstînê jî rojnamegarî rojnamegerî dike, rojname derdixe. Komîteyeke zimanê îbranî ava dike. Kî paşê navê wê dibe Akademiya Zimanê Îbranî kî ew hê jî faal e li Îsraîlê. Saziyek girîng a zimêne. û dest bi helbet ferhengê dike. Ferhengeke nizam çend cîld durust dike. Heta dema saxiya wî de yek du cîld ya çap dibiya nabe paş piranî piştî mirina wî çap dibin. Dware axaftin de mamoste te got zêde nayê axaftin di nava civakê de di pirtûkê de jî gotinekî wiha derbas dibe dibêje ecêb e ku rewşa îbranî ku ne zimanê axaftinê bû bi rastî bi kêrê îbranî hat. Yani merov dikare vî gotinê ça şîrove bike? Yani zimanekî ku naya xaftin di nava civakê de ji bo vejandina vî zimanê bi kêrê îbranî tê yan bi kêrê ziman tê. Merov dikare ça şîrove bike vî gotinê mesela? Ha ew nivîseke dawî ye li ser Ya di wê nivîsê de ez pir jî ne li gel wê fikrê me. Ez dikarim tabi behsa wê bikim. Ez pir jî ne li gel wê fikrê me. Bi rastî çita ku kêrî Îbranî hat ew fikra wana siyasî bû. Yani fikra siyasî bû. Mesela Ben Gurion ez mînak bidim. Ben Gurion nozde bîst salî ye tê Filistînê. Lê hîn çardeh saliya xwe de, çardeh panzdeh salî ye li Polonyayê ji Polonyayê ye. Polonyayê komeleyekê ava dikin. Navê wê ji Ezra ye. Komeleyekê ava dikin ku zimanê îbranî hînî xelkê bikin. û ew bajarokekî ne bajarekî mezin bajarekî biçûk e. Li wir çiqas cû hebe hema hema bê ji hemû cû divê dibistanê derbas dibin. Yani pir kêm jî bi yani hewl didin vejînin. O David Ben Gurion dema diçi Filîstînê soz dixwe dibê ez Filîstîn ez qet zimanekî din napê ez tenê îbranî biaxivim. Da li vir behs dike yani çiqas zehmetî kişandî dibê min biryar da tenê îbranî biaxivim lê kesekî îbranî biaxivtine bû. Heta Lê ez wê dirêj nekim çend behsa serpatê xwe ecêb jî dike û ew şeşa di diçî Filistînê deha di hezar neh sed û deh Ben Gurion bi awakî aktîf dikeve nav siyasetê hîn deha di zimanê partiya xwe yanî zor partiya xwe dike kî piştî nîqaşên dûr û dirêj partiya xwe îkna dike ku zimanê fermî bibe Îbranî. Ya ev motivasyon ji ku tê motivasyon motivasyona li wir dewletbûnê ye. Ya motivasyonek siyasî hê li pişt vê ye. Ha nivîskar li wir belkî dixwaze vê bêje ya ji ber ku zimanekî nehatiye axaftin û di bin Ne şaş bûm wisa dibêjin yanî di bin bandora zimanekî din nemaye. Zimanên serdest in. Zimanekî zimanekî din serdestî lê nekiriye û loma li ber çavê xelkê bêqîmet nebûye. Wisa şirove dike ya belkî para vana jî hebe lê biya min tişta herî muhîm motivasyona siyasî bû. Loma jî mesela îro ez gelek cara vêya dibêjim li nav me jî gelek aktivîstên zizmên hene. Ya ziman tenê bi xwe nabê yan tu zimanekî tê çawa vejîne. Yan her kes behsa zimên dike pîroziya kurdî dike lê kes nabêj ya ev ziman ji bo çi dixwaze arqedaş. Yan em ê bi vî zimanî çi bikin. Yan tenê yan awakî romantîk îşte zimanê bav û kalê me ye îşte dayika min bi mir peyivî vî zimanê min dayikê zimanê min zarok tê zimanê bîranê min e ya bi va bi va motîvasyona ziman geş nabe. Ziman xurt nabe. Heta ku li her derê dînê wisa ye. Zimanekî bê dewlet em ê dîsa baş ku heta îro heyî ku em hîn pê dipeyivin ya zimanekî bê dewlet xurt nebûye. Zimanekî ku miletekî ku ne netewe be zimanê wisa piya nemaye ya jî bi delka bi zorê ser maye. Yani eger armancek me ku em ê dewletbûnê tune be, armancek me serxwebûnê tune be. Yani ev ziman wê nebe dewlet zimanê dewleta me, zimanê bürokrasiya me, zimanê dibistanê me. Yani min bi vî ziman çi bikim ji bo Xwedê? Yani vay diya me jî bidimire. Yani diya min mesela miriyek ez bêjim wele diya min ji min fam nake, tirkî nizane. Vay diya min jî çû, bavê min jî çû. Yani wekî din ez her kezî pir rehet dikarim Tirkî biaxivim yani çi problema min tu neyê. Ya eger armancek min siyasî tu nebe, e, vizyonek min siyasî tu nebe, yani ez ê bi vî zimanî çi bikim? Ya jî dikarim çi bikim? Di vir de e, divê em bizanibin ku em ê bi vî zimanî çi bikin, paş em behsa zimên bikin û aktivizma zimên bikin.

Zanîngehê me tune bi, dibistanê me tune bi, dewlet bürokrasiya me tune, bankeya em vî zimanî bankê ne nepeyivîn, nexweşxanê nepeyivîn, daîreya nufuzê nepeyivîn. Ev ziman wê çawa geş bibe? Yanî tenê bi îradeya min û we komek aktîvîstê zimê jî bi ziman çênabi yanî. Loma tiştak sereke siyaset e. Armanceke netewî ye. Bê netewperwerî divê mirov behsa zimên jinekî biya. Bere saet xweş. Em jî digelî fikrê ne. Di vir de mamoste wexta ku te behs kir te got zarokên cihûyan heta sê salya xwe diçin perwerdeya dînî dibîn. Ya piştî çar pênc salî. Belê. Yanî di wir de jixwe sirkulasyonekî di warê zimanê îbranî de di zaroktiya wan de çêdibe. Yani lê tişta ku ez qet nebe aşina ne. Belê. Ne xerîb. Tişta ku ez meraq dikim ev zimanê ku hate vejandin yani zimanê îbranî gelo zimanê Tewratê bû? Ev îbranî yani ya ku niha tê bikaranîn jî bû zimanê dewletekî zimanê Tewratê bû yê dînî di warê dîn de dat bikarin ew ziman bû yan mesela vî ji ku de anîtin yan jî ji beşekî civakê wergirtin Zimanê ku data bi kar anîn. Ha, fam kir. Yanê Tewrat kengî ye, sê hezar sal emrê wê heye ne herî kêm. Ya tu bêjî nebêjî yan yek yek yek yan wê ne zimanê Tewradê be. Ha wisa bêjim ya asa gotine benguriyon bêjim. Ferqê ma ferqek çawa ye? Benguriyon dibêji hata lûr xwe Misirê didi berhev mesela Misir jî şaristaneke pir kevnare ye. Misir wexta pir ew Misira ku em dizanin Misira geş û ew wexta Qraliyeta Îsraîlê hebû yanî ew hev çaxê hev in hema hema. Ama îro zimanê Misirê tune. Ew zimanê antîk ku îro arkeolog derdixin wa zimana êdî mirî ye. Îro zimanê Misirê Erebî ye. Yani Ben Gurion dibêjî yani îro fîrawin were Misirê wê nikan tu kesî peyvekê bike. Kesî nikan peyve. Lê Îbrahîm Rabe îro were qet nebe wê birçî nebin wek dikare nan bixwaze, av bixwaze ya jî heta dikare baweriya xwe derbas nifşê nû bike. Yani ew terminolojiya dînî neguheriye. Dikare mesela weazên dînî bide. Pir rehet. Lê tenê nika he dibê îşte lazim îşte şeş ma her qûrseke, qûrsek wan meşhûr heye. Dibê dibê şeş ma her wê qûrsê wê pir rehet Îsraîlê îro bi mer bijî. Ew ji bo çi? Ji bo peyvên nû. Peyvên jiyana modern ê teknolojiyê dibê wana lazimi hîn bibe. Yan tiştê ku ferq ew ku Tiştê lê zêde kirin e. Tiştê cuda ew ye. Li gor jiyana modern, jiyana sed sala bîstê min helbet li gor e peyv lê zêde bûye. Ya nana bingeh Tewrat e ya tiştê ku mesela ew lîteratura dînî di nabînin ji bo ew peyvekê çêdikin. Ya jî îşte ew kok û reh rehên peyva ji kitêbê de ji wa kokna li wan zêde dikin. Hîç tune bi

Tenê tiştên nû lê zêde dikin ew jî çawa? Hin tişta ew bi xwe lê zêde dike. Ew jina xwe mesela lê zêde dike. Ya jî ew wek min got ew komîteya zimanê îbranî paşê dibe akademiyê. Ew akademî di akademiyê de hên pêv tê zêde kirin. Û paşê mesela di dema va kitêbina ez werdigerîm mesela di derbas mesela Filan kes yekî siyasetmedara siyasetmedar e divê ji ziman pir hez dikir çend pêv mesela wî çêkirine. Mesela kesên ku pir bi zimên hinekî eleqedar be pêv çêkirine hat hatî qebûlkirin ya jî nehatî qebûlkirin wisa dewam kirî. Belê yanî taybetî mesela ji ku derê wergirtine û mesela beşên wan hene ez neşaşm beşên di nava civaka cihûyan de yan aşkenazî hene seferadî hene. Ha wê ya dibêje tebî gelê dev tebî di vê navê de gelek êdî çîk çêbûn gelek devok çêbûn e mesela em bêjin yeşkî aşkenas îbranî hîn dibe aşkenas ê cihûyên ûrûsyayê ne ê ewropaya rojhilat çi devokek wan heye wexta îbranî peyivîn jî ew devok sîrayetî îbranî ji dibe ya jî ew ladîno ew ewên ku îspanyayê hatine qewirandin ew ladîno dipeyivin ew jî ew bandora îspanî ye ya ew devok ew jî bi devokek din îbranî dibê vê wisa bêjim ya jî yîdî ê ke Almanyayê û Ewropayê Rojhilat yîdî dipeyivin ew jî yîdî bi zimanekî nêzîkî Almanî ye ew jî bi wê eqisanê îbranî dipeyivin îcar lazim e yekê ji wan hilbijêrin Herî dawî di ladîno de ew zimanekî din çi bû? Ha seferat. Ew ew telafuza seferada seferat ew cihûyên ji İspanyayê belav bûne. Ser dawî dûr di biryar didin. Ji ber ku aşkenaz bi xwe nav wan gelek aksanên cuda hene. Aşkenaz di wî warî di pir bi pev dikevin. Ji ber ku êkê Îsraîl pêşengtiya siyonîzmê kirine, êk pêşî çûne Filîstînê piraniya, çûne Filîstînê piraniya yê ku li wir ew civak dirust kiriye heta dewlet dirust kirine piraniya wan aşkenaz in. Wek hejmar aşkenaz pir zêde ne. Ew zêdetir jî li ser hêla dînî jî ez ne bawer im. Di her warî de di her warî de aşkenaz serdest in. Lê ji ber ku aşkenaz jî pir ji axek fireh tên di nav wan de jî axisanên cuda hene ew jî li hev nakin. Ji ber ku ew jî li hev nakin dibêjin a sefarat bi sefarat hejmaran kêm e bira a wan be ji bo ku aşkenaz pir bi hev nekevin. Û paşê he bi taybetî Elyezer Ben Yehuda di wî warî de jî çîkî pir çîkî nerm e di mesela pêv ji zimanê dinê pêvgirtinê. Mesela pir jî nake kompleks ya jî pir jî ne çîke ewê ke hişke ya jî bêje îşte israr bike ku îl hez Bira her tişt ku ka peyvê îbranî bê dûr dikir israr nakim. Misal ji erebî jî hinek peyv girtin e. Ya ji zimanê êdî nêzîk aramî êdî zimanê nêzîk îbranî çi bi ji wê malbatê peyv girtin e. Yani ew jî bi kar anîne. Ew rêbaz jî bi kar anîne. Di vir de disa yani Elîza Erbenî hota wek mêrek derdkeve pêşiya me eglef di van xebatan de mêr li pêş in. Keda jinan zêde nayê dîtin lê bi rastî wexta ku meriv berê xwe didê keda hevjîna wî Hem dax ben Yehuda gelekî zêde ye. Ez dixwazim em hinek li ser wî jî bisekinin. Yanî keda hem dax çi bû, hem dax çi kir, yanî bi taybetî piştê ku diçine Filistîne ez barim rola wî zêdetir derdikeve pêş. Dikarî hinek behsa wî jî bikî ji me re? A, pir baş bû ya tu ev derfet da em behsa Hemda jî bikin. Berê bi rastî derfet çênebû behsa Hemda nekiribû heta niha. Hemda şixwe paşê ew diçe. Ew ji Urseyê diçe Filistînê ji bo ku bi wî bizewce. Di vê navê de hemda pêşî dişa dişa wî ye. Jina wî pir ciwan dimire û têklîfê dişa xwe dike dibêje îşte Xwedê girabî belkî jî rîvayet wî ji xwe çêkiribe. Dibêje işte xwe te xwestî ku piştî mirina wê ez bi te bizewicim. Ew ji hemda jî dil û can qebûl dike. Diger ku bavê wê li dij derdikeve, malbata wê li dij derdikeve dibêjin ji ber ku ben Yehuda werem e, ji ber weremê ji xwe nikaribû tib bixwenda. Ew hê jî tam derbas nebûye û îhtimalek mezin jina wî a mir jî ji wî girtiye. Ji ber vê malbata wê qet naxwaze Lê ew pir dil û can qebûl dike ku Bûyur bi zewicê û jûr tê. Heta tên li Stenbolê hevdu dibînin, ji Stenbolê bi hev re tên Filistînê. Dema tê qet Îbranî nizane. Hema hema hîç nizane. Lê digel wê dîsa jî Benhiyû de qet pêr zimanekî din napeyve û Rûsî qet napeyve. Hîn di rê di dest bi mamostetiyê dike, zimanê îbranî hînî wê dike. Di nav pêşeş me hate hal dibe yani çareser dibe. Û ji wek tu jî zane di malê de qet zimanekî din naya xaftin. Loma malbata wan pir meşhûr e. Malbata wan yekem malbat e ku tenê bi îbranî ew malbat bi hev re didin distînin. Okurê Ben Yehuda yê mezin Îtamar bû navê wê. Ê ku jina wî ewil. Ew yekemîn kurike kurikê cihûyî ku bi îbranî mezin bûye. Yanî berî kurê wî tu cihûyek tuneyî ku tenê îbranî zanibe. Tenê. Yanî wek me du zimanî ne. Hemû cihû herî kem du zimanî ne. Çawa ku em îro tirkî mecbûr em her ke dizanin. Cihû ji Eynûk me ne. Lê Îtamar yekemîn cihû yê ku bi îbranî mezin bûye. Belê belê heta heft salî nehiştî nehiştî ku peyve ji bilî îbranî tê kevguhî wî. Heta ji ber vê yani derdora wî jî pir israr dikin yani şîreta lê dikin ya dibêjin kurik guneki dev jê berde bira ji xwe derkeve falan na qet kes nikane ben yehû de îkna bike heta heft saliya xwe kurik pêvek ji bin îbran nabîze heta ew di kitêbê tun li cihekî din min xwendibû kurik ji ber vê pir dereng dest bi axaftinê dike.

O tê bi ji diker şer dike. Dibe tu çawa zimanê bi Rûsî te jê dilorîne falan. Yani pir hêrs wî dike lêxê. O kuruk çi dibe bavo na neke. Car yekem peyva wî ew e. Bi wê çike bi wê dar wek derbek mezin ji bo kuruk pir ditirsiqe. Ew derb dike ku ew peyv ji devî wî derkeve. Yekemîn car wisa dipeyve. Ha di vê navê de anektokek din jî heye ji wê hez dikim ew dijî kitêbê tunê ye min ciyekî din xwendibû min gotibû dema şerê yekemîn mecbûr dimîne biçe Amerîkayê li New Yorkê dijî ew malbata xwe çar sala jî li vir jî kevaneke dîrokî vekim hûn dizanin axe Osmanî ye. Dema şerê yekemîn lê siyonîst piştgiriya Brîtanyayê dikin. Yan digel yan ev tu riskeke pir mezin e. Yan tu tebaya dewletekê yî lê tu di şer de bi dewleteke din re tev digere. Loma Osmanî gelek siyonîstan ji Filistînê diqewirîne. Wan Ben Gurion bi xwe jî dema şerê yekemîn ne li Filistînê ye. Ben Yehuda jî mecbûr dimîne biçe Amerîkayê. Îja tabî wê demê qîza wî demek texmîn dikim ku mezin e. Xuya yê qasî ez fam dikim keçeke xama ye, berzewac e. Yan jî qîza xwe li qîza xwe şîret da dike dibêje ez razî me ku tu yekî ne cihû lê bi îbranî bizanibe ez jê razî me. Yan ne şerd e ji bo ji bo yan ziman muhîm e. Dibê bira tenê îbranî bizanibe ne cihû bi jî bi min qebûl e. Lê dibê cihû be lê îbranî nizanibe min ne qebûl e. Yan ewqas ziman ji bo wî ewqas sereke ye. Û ez ne şaş bim, yan min nivîs dîsa peyda nekir û îro min got ez lê binerim peyda nekir. Ya ez ne şaş bim keçek wî bi yekî alman re dizewice. Li Filistînê dijî, ne cihû ye lê îbranî dizane. Ez ne şaş bim talî keça wî bi kesekî ne cihû dizewice lê îbranî dizane. Hamda ez barim. Ha me behsa hemda dikir pardon. Ew qas zû derbas nebin hemda. Ha hemda tê tabi him du zarokî wî mane. Çend hem mirine ji ber nexweşiyê du zarokî wî hene hem ji wan dayîktî dike hem kevaniya malê hem dayîktî dike yanî malê digerîne. Lê karê bi vê xelas nabe helbet jineke xwendê ye hemda. Hîn wê demê jî li Ûrûsyayê lîse xwendî, piştî lîseyê jî kolej xwendî, kîmya xwendî ye. Yanî ji bo jinekê tiştekî pir derasayî yanî ne normal e. Yanî jinek wê demê kî li Ûrûsyayê zanîngeh jî pir ji bo cûye tiştekî li zehmet e bixwînin lê jinik kîmya xwendî dû. Jineke zane ye, xwendê ye. Helbet ew jî mîsyona mêrê ji dil û can xwedî li mîsyona mêrê xwe derdikeve helbet. Dîsa ew jî di kitêbê tune ye di vîdeoyeke neviyê wan min guhdarî kir. Neviyê wan behsa diya pîra xwe dikin dibêjin Ji ber ku ben yê hûdin ne ziman zanin hûn zanin ne ziman zanin loma ew metodolojiyek wî ji tune ye wisa pêva dide hev li cîna pêva dinivîsîne ferheng amade dike ya jî divê hin lîsteyan falan çêbike ya lê metodolojiyek wî tune ye rêbaz tune ye misal hemda jêr metodolojiyekê datîne pêşiya wî misal ew kart ew tiştê wisa de herhalde kart bikartînin. Ew sîstema karta misal hemda pê didin naskirin. Yani ew di warê pratîk de gelek rê li ber dixe û a din wek nivîskar jî paşê dê nivîsîn jî piştî zarok maroka jî mezin dike. Rojnama din dinivîsîne heta gotinek Wê demê gotinek meşhûr ê nav li Orşelîmê dibêjin Ben Yehuda peyva çê dike hemda jî ji bo ev peyv nav gel di bela bive ji bo wê peyvê çîrokekê dinivîsîne. Bi rastî jî wisa dibe. Yan hemû nivîsê xwe di behsa îşte peyvên nû dike ya jî çîrokekî dinivîsîne ser wê peyvê ew peyv tê derbas dibe falan. Heta piştî mirina mêrê Ben Yehûdayî bawer dikim. Ji ber ku he Ben Yehûda hezar neh sed û bîst û du da dimire di hem da pêncî û çiteke dimire pêncî û yek pêncî û çar e yanî sî sal sî sal e piştî wê dimire. Heta jiyana Ben Yehûda dinivîsîne, tiştekî biyografîk dinivîsîne, roman dinivîsîne. Û ferhengê nivî? Ha ferhengê helbet xelas dike yan dema ben Yehuda dimire ferhengên karê wê gelek gelek cîlda piştî ben Yehuda ew wê karê akademî komîteya zimên ew organîze dike ew kesan tîne ba hev tabi ew xelas dike û heta Yani ben yew de mirovekî bi zû hêrs dibi bi tekîlî wî mirovan di cana pirsgirêk derdike mesela we pirsgirêk na him da hal dikî yani ew gelek kes diçin mala wan tên mêvantî mazûbantî yani ew hemû ji xwe wek min got ben yew de nexweş jî ye wek fîzîk jî mirovekî pir lawaz e fîzîken. Nikare zêde karê fîzîkî bike. Hemû karê fîzîkî li ser wê ye lê ne tenê ew. Ji nik qelema wê jî xurt di. Heta salên sîhî ya nozde û çi û heta li ser mafê jinan jî mesela nivîsandiye. Ana nehat bîra min. Ew ji zargirîngê bi rast. Nozdeh hezar û neh sed û nozdeh de ha demek hîn jî mêrê wê nemirî wê demê mesela li ser mafê jinan jî jineke femînîst jî heta li cihekê mesela panzdeh sal beriya wê zêde naxwaz behsa mafê jinan bike yan dibêje pirsgirêkê me pir e em li Filistînê nûn in falan. Lê piştî êdî salbûyî nozdeh îşte Balfour Dekleresyona Balfour derketîye îşte ew Filistînê wek welatê cûyan hatî tasdîk kirin bi ji alî Brîtanyayê hatî tasdîk kirin û hemû dinyayê vay qebûl kirî êdî welatekî wan heye. Lo ma ew Balfour wek mîladekê ji bo dîroka Îsraîlê de û êdî hin gelek saziyên xwe jî amade dane rûniştandin yan jî didin rûniştandin. Êdî dibêje wexta me hat wayî me gelek pirsgirêkên xwe hal kir. Navê nivîsê jî eynî ew e wexta me hatiye. Dibêje wexta me hatiye û behsa mafê jinan dikim. Heta yanî Îro eger behsa femînîzmeke sîyonîst bê kirin, yanî yek ji pêşengên wê vê femînîzmê hemda ye. Yanî ha ev jî muhîm e. Yan gelek cana îro hin kurd siyasiyên me ji me dibêjin ku siyasiyê me Kurdistanî an netewî jina dixwazin ku xwe her tim meseleyên xwe li paş bihêlin. Yan her tim meseleyên xwe netewî, meseleyên siyasî em derxin pêş lê em wek jin xwe li pişt perdê bimînin ya jî em zêde behsa xwe nekin. Yan hemda ji wî alî jî mînakek baş e. Yanî jinikê ji bo xizmeta neteweya xwe çi ji destê wê hatî texsîr nekiriye, fedekariyên mezin kiriye lê negotiye tenê tenê netewe. Yanî em jin jî hene. Ev netewe ji me pêk tê yan jin û mêra pêk tê. Û divê vêya jî awa aliyakî netewî jî şîrove dike. Yanî eger meseleyek me yê neteweyî hebe em jin jî dibê qasî mêra tevkariya wê bikin. Eger Em ji mafê xwe bêpar bimînin, em nikaribin di her warê civakê de çalak bin. Em ê çawa tevkariya civaka xwe, tevkariya neteweyê xwe bikin? Yanî her du mesele jî li hev anîye. Yek dernexistiye pêşiya adin ya jî yek bêqîmet nekiriye li pêşiya adin. Ji wî alî vî jî ew mînakek baş bû ya min ji bo me hem da. Bele, eynû wisa jî bi taybetî, yan bi rastî jî wisa ye. Usta dixwazim hevokekî ji we re bixwînim. Jê daxwaz tê kirin ji bo hevkariya jinan yanê ji hêlekî din ve alîkarî yan dibêjin em bi hev re xebatekî bikin. Hemdah dibêje me wî red kir me xwe bi xwe got ji ber ku gelê me bindest e hatiye piçûxistin, zilim dîtiye Ji desthilatariyekê tîraniyek zalim em ê çawa jinan rizgar bikin? Wê demê me hewl dida em hestên neteweyî yên jinan şiyar bikin û dema ew roj were wê dora wan jî were. Û çawa mamosteyê jî got, jixwe wexta dora wan jî tê, yanî pirsgirêkên em bêjin di navbera wan de herî zêde kîjan li pêş be pêşî wî çareser dikin, dû re Li ser qada jinan jî roja ku roja wî hat li ser wî jî em bêjin radibin xebatên xwe dikin. Ev tişta dibêje panzdeh sal bêriya vê nivîsê ye yanî destpêka salê sed salên sed sala bîstemîn e hezar û neh sed û çar falan sê çar e ya wê demê yanî li fîlîstînê hîn pir kêm cihû hene ew Ew wek axa wan nehatî tasdik kirin. Hîn di wê çi bin ne diyar yan gelek tişt ne diyar in. Di wê peywendê de vê dibêje. Tevî yanî ev ji bo me derbas nabe yan bira hin kes vêya wek mînak negirin vê gotina wî. Di wê konteksê tiştekî wisa gotiye lê paşê jî çawa ku piçekî rewş piçekî diyar bûye piçekî Rewş çêtir bûye ew mesela mafê jinan jî anî rojevê. Yek ji wan ji mamoste ji xwe sernavê pirtûkê jî ew e ziman edebiyat û welat me behsa ziman û welat kir teqrîben. Kêm zêde hinekî jî dixwazim yanê rola edebiyatê di îbranî de çi bû li gor Elîzer Ben Yehuda yanê edebiyat çima bi taybetî li ser sekiniyê dixwazim hinek li ser wî jî. Rast e tevî divem behsa wê jî bikin. Ya Elîezer di kitêba vê nivîsa xwe yekemîn de ew nivîsa ku min got a nivîsa herî girîng a kitêbê ew e. Ya di wir de edebiyat ta îbranî biçûk dixe bi rastî. Çima biçûk dixe ji ber ku li gor wî edebiyat dibê Ew peyva siyonîzmê bi kar nîne. Wek min got, wê çi peyva siyonîzmê hîn wê demê tune ye hema me bêje. Ew dixwaze edebiyat tenê armanca siyonîzmê bike ya jî armanca neteperweriya cihuyan bike. O ji xwe yek ji nivîsên kitêbê jî ew e. Yek nivîskar li dijî vê gotina wî derdikeve û parastina edebiyata îbranî dike. Bi rastî beniya te ji çi wê demê aciz bûyî nizanim lê edebiyata îbranî a ku wê demê heye pir bêqîmet dike. Ya ev jî ji ber vê ye ew dibêje heta ku em ne ser axa xwe bin yanî tu qîmetê edebiyata me ji wê tune be, qîmeta nivîskarê me ji wê tune be. ya edebiyatek edebiyat tayê bilan ancak dikar ser axa xwe şîn bibe. Eger edebiyatek piştgiriya Filistînê neke, piştgiriya vegera bo Filistînê neke ew edebiyat ji bo wî bêqîmet e. Heta pir wê rasyonalize jî dike yan bawekî mantiq îzah jî dike dibêje yanî nivîskarê me heta ku ne ser axa xwe bin Nikan debare xwe bi nivîskariyê jî bikin. Yan ew berhem wê li ku bela bivin û berhem wê çawa bela bivin? Yan wê ji berhemê xwe, ji nivîsa xwe çawa perek debara xwe bikin? Ancak biçin wê derê dikarin bawekî bi karekî serbixwe kar tenê nivîsandinê bikin, binivîsînin. Lê li Ewropa di nav gelek kara re mecbûrî dinivîsînin û tu debara xwe jî nikarin ji wir bikin. Û heta ku nivîskar debara xwe ji nivîsa xwe berhemên xwe neke an ji nivîsê xwe debara xwe neke jî ew edebiyat xurt nabe. Ya derdê wî li wir çîkê dupat bike yanê mesela vegera Filistînê dixwaze li wir dupat bike wê fikrê dixwaze derxe pêş. Yanî ev hinekî dişibe mesela me jî îro Yanê eger vîzyonek me tune bi ku em ser axa xwe li Kurdistanê bijîn yan li Ewropayê yan jî li Tirkiyê li welatên din yanî te nivîsandî nenivîsandî çi çi qîmetê wê heye çi qedrê wê heye. A muhîm tu li ser axa xwe tevkariya vê civakê dike an nake. Yanî ew em îro rewşeke ewqas belavela de ne, rewşeke xirab de ne. Ew berhemên we tevkariya geşbûna me an çêtirkirina me dikin nake. Û eger em ê ser axa xwe nejîn, yani em ê vî zimanî çi bikin? Eger em ê çar aliyê dinyayê belav bibin, li welatên din bijîn, em ê vî zimanî çi bikin? Yan biya min ew hêrsa wî hinekî ji wir tê. Dibe eger hûn ê Ewropayê bijîn, hûn ji Ewropayê pir razî bin, yan hûn ji bo çi dinivîsînin? û eger hûn piştgiriya vegera Filistînê nakin ya jî Pişk tevkariya armanca siyonîzmê nakin. Yanî bi vî halê xwe, bi vî halê me îro em ê edebiyatê çi bikin yan rûyê gêrî çi bê. Dixwazin vê bêjin. Yan dîsa li wir dixwazin çikî derxe pêş. Mesela axê. Ya heta ku axek li bin nigê me tune eynû wisa dibêje. Dibêje eger em wek

Belê mamoste yani bayekî giştî ger gotinekî tê dawî hebe em bigirin li ser nirxandinekî giştî derbarê Kurdan û em bijin wekî nimûne yani em behsa serpêhatiya cihûyan yani serpêhatiya cihûyan bi rastî wekî nimûne li pêşiya me Em dikarin ji bo miletê xwe, ji bo welatê xwe çi sûd jê werbigrin. Armanca me jî di vir de ew e. Çimkî gelekî pratîk hene nêzî hevdû ne. Meriv dikare ji tecrûbeyên wan îstîfade bike di vî warî de. Yanî bi akê giştî ger em bêjin nirxandinek di hebe di warê em bêjin Rewşa Kurdan û em bêjin li ser cihûya merv dikare mesela çi jê werbigire? Yanî ji bo me dê çawa me dikare şîrove bikin? Ez ê tiştekî ti ser dubare bikim. Tiştek destpêka xatinê min gotibû ez ê wê dubare bikim. Yanî eger kesekî ku vîzyonek wan netewî tune bi, vîzyonekî wan serxwebûnxwaz an Kurdistanî tune bi, Ez pir samiyeta çîkê jî bawer nakim ya ew aktivîzma zimên jî bawer nakim. Ya jî bi min pir zêde tiştek îfade nake. Ya mirovekî ne ne netewperwer be xwe wisa pênase neke û li vê xwedî dernekeve ez pir ew têkîliya wan û ew israra wan û ser kurdî zêde tiştekî îfade nake biya min û yani dibe ku Gelek ket hewan tê jî biçe. Eger di nav kontekstek, peywendeke netewî neyên rûniştandin ziman, yan ditirsim gelek keda gelek kesa hewan te biçi. Yani heyf e. Yani em bizanimin ku em ziman ji bo çi dixwazin, çi ye, ji bo çi ye. Em wêya di wir de em hişê xwe zelal bikin. Em hedefa xwe zelal bikin paşê em behsa geşkirina zimên û Belavkirina zimên her wekî din bikin. Saeta te xweş mamoste. Spasdar in. Em niha ger pirs hebin pirsên wan werbigirin paşê jî biqedînin bernama xwe. Kerem kin ger pirsek hebe. Kerem kerem. Mamoste dest xweş spasdar kin fêrma. Ew motivasyona behsa motivasyona siyasî kir lê ew